Henffych, yy, wthnos yma, o'n i fod, nath rywun ffonio fi fewn i gweud Math, Math, Math, please, nei di helpu, ma' da ni rywun yy sy' di bod yn canu ers cwpl o flynyddoedd, angen dy help di i dysgu su' ma' canu fatha eto. A wes i, pwy, pwy? A wedyn Whitney Houston, nes i, na, na, na. Ond so yn lle, yn lle, na, achos o'n i'n rili brysur yn lle, nes i bod, fi di bod yn chwilio am y clipie gore ar y we ar gyfer nid jyst chi fan hyn, achos ma' pawb fan hyn, ond hefyd fy ngwestai arbennig, Catherine Hayes! Yay! Reit te, dyn ni'n, ti, Dwi'n gweld ti ar y sgrin a pethau fel yna, ond be di bobl ddim yn gwybod am biti ti yw bod ti'n chydig bach o ddanswraig, yn dwyt? o, ydw. Ballet a tap. O, oh, ie. Yeah. A, yeah. a o'r ddau, tap a ballet, pa un yw dy ffefryn di, pa un ti, oh, ti well yn neud? Siwr o fod, ballet oedd y fforte iddyn ni'n meddwl. Ie, yeah, uh, plie, uh, uh, uh, yeah, yeah, leotard. Yeah, tutus. Dyna'r symudiad.

Padding fan hyn, ie? Padding ar dy ben. Ie. Dyna beth sy angen efo ni. Rili pwysig. Yym, ti hefyd yn, yn, yn sporty iawn. Ti'n chwarae Wel, pêl-droed? Pan o'n i'n fach o'n i yn ware lot o bêl-droed, ie. Ti hefyd criced? Ydw, fi'n gallu spin bowlo. Fi ddim yn gwybod shwt, rili. Fi wrth fy modd efo criced. O't ti'n well yn batio neu bowlio? T- O, lot well yn bowlo. Fi jyst yn... O'n i jyst arfer bwrw fe'n rhy galed pan o'n i'n... Pryd o bobl yn bowlio, o'n i jyst yn mynd fel hyn. Plis paid bwrw fi! Plis paid bwrw fi! Yym... Maen nhw'n debyg, achos wrth gwrs mae gennych chi criced a mae gen ti baseball draw mm. yn America, maen nhw'n debyg iawn. Ydyn. Y tric ydy i gadw'ch llyged ar y bel. Mm. Yeah? Mae mor clip yma'n dangos. Cadwch eich llyged ar y bel. O! O! O! Neu ar y bat. Neu ar y bat, wrth gwrs. Um,

Naddo, achos nes i gwmpo mewn a nes i golli'r kayak a... So ti bron, ti bron boddi, ti mewn white water rafting, wedi casáu... Ie. Ac eto, pryd nes i ofyn i ti, be sy ti'n hoffi neud, ie? Syrffio! Nawr, dwi'n meddwl sa... Os ma hwnna'n rhywbeth i gyda'r môr... Pam syrffio, be, be dio? Dyw e ddim yn caniatáu fi mas na rili, dyw e ddim. Ond pam, be, be dio ambiti syrffio? Yym, wel, ma ran fwya o bobl yn edrych yn cŵl pan ma nhw'n neud e, ond fi'n gwbo bydden i ddim. So fi jyst isie profi, profi'r pwynt bo chi yn gallu edrych yn uncŵl. Oce. Mae syrffio yn yn wedi bod yn beryglus iawn... Ydi. ...yy ar ar y môr yy... M-hm. ...yn y dŵr a hefyd ar dir ar lan. Syrffio ar dir? Yy wel ma'r ie dechre efo hwn. Reit. Fi'n myn' i nambwydio bys ond ma' fe ar ben to ag o! Ag yy y blaen! Fel Sir Fari yn Ynys Enlli yndoedd? Yym ti hefyd yy wedi o ti isio bod yn mascot yy Tottenham Hotspur?

Chydig bach o syrthio fan hyn, o'n i jyst fel... O! O! Nawr, falle bod e wedi brifo chydig bach, ie? Yeah? Gawn ni jyst weld, na, mae'n dal i symud, mae'n ma iawn, gawn ni weld beth sy'n neud... Oh. Neith o e godi fyny, dych chi feddwl? O! Yn anffodus, mae'n amser i di benni. Na. Gallai llwythi mwy, llwythi mwy, o'n i eisiau siarad mwy, ond diolch yn fawr iawn i fy ngwestiwn arbennig, Catherine Nays, a hwnna oedd newyddion y we. Woo!